jedhanii nama arrabsan maafi mucaa kiyya waggaa tokkoo fi wayii kana xiqqishuu yoo inni afaan beekee waanaan jedhe dhukkee irraa kaasa wanni hayyuu jedhamee achitti affeelamuuf hin jiru shukshaakkaan akkanaa dubbiin hin barbaachisu dhukkee irraa homaa adaraa kun dhukkeen irraa kaasu. Gurbattii xiqqoo. Ustaazii faan beeytanii mee? Gurbattii xiqqoo tiyya san. Eshi achi hin beeytanii mee isinillee gurbattii xiqqoo san. Isiin dhiisan isima san. Ta'ila waggaa takkaa fi wayii isiin komantii badduu barreessinaan hanqataaqqatee dhiisa. Hayyuun waan deebii deebiin deebisuun arrabsitana. Wanni hayyuu jedhamu hin jiru ani hayyuu miti akkasin naa beeka. Hayyuun miliyaana ka haasa'uu dadhabee akkanatti guutamee beekumsaan taa'u cinqamee waliin ani isarraa bakka bu'ee haasayaa jira.

Ila dukkanaafi malee manaatsira tanalleen godha. Halkaniin na kolfitanii sheeytichattiin fayyaan qabdu manaatsirii halkanii godhatti jettaniif haa teettu tun. Silaa fataa jedhee haasaya. Fataa zanaa. Hin barbaannu islaama dayyuusa du'aayii callaa maafi makaa. Maal? Hagam duniyaa irra teennaa waa sodaanna zamaana mara. Cinqaa yoo tana dubbadhe yoo tana dubbadhe yoo tana dubbadhe. Gurbaa oo bishaan eda'ii kottu mee mucaa. Horii jajararaa hanaa sayaabbe. Fidi bishaan fataa godhees.

bishaan fidde walitti mata sirbaa bishaan fidde kan mucaan illee hin beeka guyyaa raahaa ni'maa rabbiin sirratti galatoome fixuu hin dandeettu alhamdulillah yaa rabbii faaruun sitti haa jiraatu as maxxansii gurbaa gasiis as maxxansee alhamdulillah faaruun rabbitti haa jiraatu hawaasa kiyya qaqqaalii ummata oromoo hawaasa babbareedaa hawaasa warqii Aniin kun yeroo haasa'u kana keessatti parsantii dhibbarraa mumkin afurtama yoo sirrii haasa'e jahatama dogongoruu malaan. Ani aalimaa miti, ani hayyuu miti, ani aaqilaa miti. Lafa kana keessa ciisa wanni isin ittiin wassaftaniin ka jiru kullin lafa kana keessa ciisa. Rabbiin sammuu itti kennee aqlii itti kennee waan meeqa itti kennee akkaataa itti dubbatu haa wallaalee ka taa'u dilee. Abu Musaabiin ammoo xiqqishuma tana haasa'e jedheen kaaliin Allahu Akbar haasa'e. Tanumaa shokolaataan xixiqqishuun dadhabdi. Abu tutte. Amma takaatika kanarratti waa arge isinitti hin dheeressu abshir sheer walii godha raahaan haasayaa takaatika tanarratti wanni har'a arge abuu mus'ab qur'aanni maal jedhani silaa qur'aana rabbiin uume jedhan jedhee akkana dubbate Qur'aana Rabbiin uume jedhee akkana dubbate. Osoo haati hin fuudhin haadha tee qara'i ani. Haadhuma tee hin fuune wayitan qara'u kitaaba. Haadha tee. Saqqul lisaan arrabaa na utaale. Ani shi'aa yoo ofiin jedhe shokolaataa akka teetii tanan sodaadhu rabbii tokkicha malee. Shi'aa yoo ofiin jedhe eennuun hin sodaadha. Wanni ati fiddu takka hin jirtu. Walaakin an nama diiniin arge, nama Qur'aana Rabbiillee fassare, hiike. Abbaan beeku ni beeka. argachuuf irraa murtee akkana goggootu sun laa makaana lakka. Sihii jiruun itti badde. Ka yoo an ammoo nama san jala seenee laalu fuulli isaa jaldeessa gaabba Amazon fakkaatu. Gaabbatu Amazon fi Barbaasu fuulli isaa. Ka garii isaa urga Rabbiin isa kalaqeen nama waa nyaatu fakkaata. Woyoo CIA itti naqee laalu ummata kana asliin isaanii Oromoo miti. CIA itti naqee laalu. Kanaaf lama kaana bootaan qaban. Qur'aanni jecha Rabbii ol aaneeti. Haasawa Khaaliqa samaawaataa fi dachii uumeeti.

An islaama haqiiqi ahlussunnaadha aftakkiru bihaadha siifii miti ammoo kana ka himadhu ani siifii miti kolkollee jaartii jalaa ka'ee waa barreessu kanaafii miti dhagahi sitti hima ajandaa abu mus'ab irraa argadha jettee viidiyoo maxxansitee jechi tan si hima an sin tuynee miire abu mus'ab hayyuudha deebuun deebisu yoo ati jette Sille ishiti jedhi fuuldura kanatti viidiyoo keessatti maqaa keessatti tadmiira akka Iiraan Israa'eliin ganama kana goote ka hiikuu an deemu kana ganama kana akka ati joguraafii Oromoo keessatti waamamne si godha. Eh. Hin jiru wanni hayyuudha naman tuqu hayyuudha jedhamu lama kaana kana. Lama kaana hawaasa uummata qulqulluu uummata aqlii qabu Keessattu warri kitaaba laalle jettu, kitaaba laalle, barannee miti laalle jettu, waan hin kitaabaa siin galin waan barreessin. Arabiin ati barreessitu qomaa xaalu kan qabne fakkaata namaan dubbifamu. Tadmiir sillee, tadmiir, takkatti keessan hin dhiisu. As jalatti parsantii dhibbarraa namni harki sagaltamii shani ol namni nama qeequ warra waaqaraa eeyyemu. warra waaqa re'e jettu abuu musaabiin qeeqee badee kan akkana godha yoo jette jiruu addunyaa gadi dhiifta sinniisu taa'i caqasi sii ta'uu baatu taa'i ani nam tokko amantii nan qabsiisu an mazhabaan irra deemu nan qabsiisu an rabbii tokkicha malee Namni ati qoxaaxxoruu dandeettu jaartii tee, jaartii teetuu funyaan dhuraa si bulchiti hin beeka, jayyidan, magriiba aayyaa tiyya magriiba masjida salaatu moo si bira salaatu jettee hayyamattee ta deemtu marattu Abuu Mus'ab irra dubbata. Qur'aanni jecha Rabbii ol aaneeti. Ani sabqullisaan irraa Rabbiin uume jedhe. Diingatoo ta takkatti isa muratee mee waan Abuu Mus'ab jedhu laalaa. Shorbaa. Maalti ilaala waan Abu Mus'ab jedhu. Aan Abu Mus'ab jedhu laa jiruun qabdu ati maal Abu Mus'abiin bira dhuftee haasa'uuf tililiyeena dooraalaa si barbaachisa tilileen. Kun amma maal of jajuu isin fakkaataami Oromoon akkanaa tun asliin tun anaa wal qixa. Ati ammoo ka fuulli jaldeessa gaabbaa Amazon fakkaatu kun dubbii olii gad hin dhayin. Taa'i caqasi. Taa'i caqasi. Jayyidan isin hima. Ani siyaasa addunyaa nan laala. Warri na beeku na beeka alatti jechuu. Miidiyaa irratti osoo hin bahin dura hallalaan. Tahaliil. Uhallil jechuun maal? Mufakkir siyaasii Aw muhallil siyaasii jechuttu jira. Tana sitti himu hin himnu kaa qeeqa malee hin beeytu gariin kee. Oromoon parsantii dhibbarraa harki 98 thank you tahiyyaa askariyyaa isiniif. Wallahi lamiin sun ammoo abboo ijalaallee hin dhumattu qaata bilook isiin godhaa lamiin sun na jiraadha isinin jedha har'allee keenya. Har'a ammoo guyyaa bishaan dhugaa haasofna ustaazan jaalle.

Wanni Iiraan hin maddii dhaabanneef eh, Ustaaz Bayaan, Muhammad Bayaan hayyaaka Allah, rijaal anta wallahi kamaan. Ah, Namoonni hedduun kan hin beekne maqaa isaanii achi jala jirtanii maqaa keessa yoon dhahin soorii afaan Ingiliffaatiin. Aasif afaan Arabiffaatiin. Iqirtaa afaan keessa saniin ka zamana mililikiin. Eh, Dhiifama afaan keenna ka Oromootiin. isinin jedha nuti wanni Iraan hin qarqaarruuf wanni tokko ka isin eegaluu qabu ka fuuldura baay'ee naasawan amma wanni nu Iraan hin qarqaarruuf ummanni jaraa wal lolu kun maqaa hin dhooynu qaata maqaa dhooyna

Jarri yoo isirraa baate akka nutti hin tarreef iyyina. Thank you Iraanota. Akkana jenne kuno. Dubbii akkanaa kana barbaanna malee nuti dammiruhum shaxxituhum maafi haadha. Maafi haadha. Dalagaa dhiiraa dalagaa. Addunyaa tanarra biliyeena lama jira islaamni caqasa badee tana qabadha. Badee tana digital isin hakka'u biliyeena lama. Biliyeena lamattu jira addunyaa tanarra islaamni. Billion lama biliyeena lama keessatti miliyeena dhibba lamaa fi miliyeenni shantamni shi'aa. Dhagaa addunyaa tanarra namni biliyeena lamattu jira. Miliyeena lamaa fi miliyeena dhibba lamaa fi miliyeenni shantamni shi'aa. Dawlaa Islaamaa 57 keessaa 56 kulliin isii sunni ufiin jedhan. Kulli dawlaan takkattiin shii'a Iraan biiliyeena tokkoo fi miliyeena dhibba sadihii fi miliyeeni shantamni ahlu sunna Ani keessatti munaafiqa adada isiin beeku. Garuu akka maqaa of dhayanitti mazahaba adada isiin beeku. Biliyeena lamaa fi biliyeena lama keessatti miliyeena dhibba lamaa fi miliyeenni shantamni shii'a dawlaa takkattittu jira. Shii'aan Iiraanii qofa. Iraaqii dabalatti amma. Iraaqii dabalatti miliyeena tokkoo fi miliyeena dhibba torbaa fi la biliyeena tokkoo fi miliyeena dhibba torbaa fi miliyeenni shantama ahlusunnaa ahlusunnaa mataa keessa seenne kuni maaliidha kun munaafiqaa kuni kollotaa kuni solloxaa kuni follotaa la adkulu fiha keessa isii seenne sinaa mujayyidan ummanni hagana baay'atu kun Falasxiinii makronaa seensisuu dadhabe falasxiinii sunnaa an haqiiqaa malee dubbadha amma jaran warri aqlii qabdu qofti caqasi nu qeeqen jedhini miliyeena dhibba tokkoo fi miliyeena tokkoo fi biliyeena tokkoo fi miliyeena dhibba torbaa fi miliyeenni shantamni egaa falasxiinii makronaa seensisuu dadhabee falasxiinii sunnaa dubartii fi ijoolleen akkanatti dhumatti. Haqiiqaa yoo akkanatti hin dubbatin wal ashaganii taa'uun hin beeku. Yoo ati itti himtee akkana jettu ulamaa yaarifu maslahatal ummaa. Naam ulamaa'ii maslahaa ummataan beeka. Ka akkanatti dhumu kana hoo maan dubbatin? Maslahaa ummaa caala kun. Maslahaa ummaa caala. Ummanni Islaamaa akkanatti ragatamee masjiida 1250, mana yaalaa 78, sadliyyaa isin jettan san adanni isaanii hin beekamu, damaara kulli dubartii dhiira irratti, Ulamaa irratti dammaranii warra laa ilaaha illallahu Muhammadun Rasuulullahi jedhu Falasxiin keessatti biiliyeena tokkoo fi miliyeeni dhibbi torbaa fi miliyeeni shantam qiimaa hin qabu. Qiima! Iraaniin shi'aan miliyeena dhibba lamaa fi miliyeeni shantamni dalagaa dhiiraa argitanii amma. Dalagaa dhiiraa argitanii jedhan. Isinii gala amma haasoo inni haasoo kun afaan